Guhdarên hêja û mixêratin Pistepist Podcastê ez Hîvran îro li studyoyê mêvana me ji Komeleya Rojnamegerên Jin ya Mezopotamyayê hêja Roza Metîna ye. Roza tu bi xêr hatî. Spas dikim. Bi kurtasî dikarî xwe bidî nasîn? Belê ez Roza Metîn a hem rojnameger hem nivîskar di hemin heman demê de Seroka Komeleya Rojnamegerên Jin a Mesopotamyayê me her wiha ji bo Jin TV'yê jî bernameya Nîvendê pêşkêş dikim her wiha li Jin Newsê jî beşa edîtoryayê ya beşa kurdî ya edîtoryayê ez dixebitim.

Bi raya te rojnamegeriya jinan bi çi awayan ji ragihandina nûçeyên seretayî em bêjin ya ana akimê cuda dibe hem ji hêla ahlaqî ve hem ji hêla siyasî ve? Belê rojnamegeriya jinê bi rastî jî li dijî em bêjin zîhniyeta yekperest, li dijî zîhniyeta ku nasnameya jinê tune dihesibîne, li dijî Zîhniyeta ku dijminatiya jinê dike, bi rastî jî rojnamegeriya jinê di qada civakî de li cihekî girîng disekine, ji ber ku bandoreke mezin li ser hişmendiya civakê dike, li ser em bêjin teşegirtina civakê dike. Di heman demê de jî em dikarin bêjin cudahiya rojnamegeriya jinê ya ji çapemeniya serdest Em wekî çapemeniya Hawuz jî pênase dikin, zimanê wê ye. Yanî çapemeniya Hawuz, çapemeniya serdest her tim bi zimanê xwe yê zayendperest tundiya li ser jinê zêde dike, bingeha wê em bêjin kûrtir dike. Bi vê yekê girêdayî tundiya li ser civakê zêde dike. Lê belê em bêjin Rojnamegeriya jinê alternatîfeke li dijî zimanê zayendperest e û di heman demê de jî bi saya rojnamegeriya jinê jin xwe dikarin bi rêxistin bikin. Em dikarin mînaka Komeleya Rojnamegerên Jina Mesopotamyayê jî bidin. Jin di bin banê vê komeleyê de xwe bi rêxistin dikin û em bêjin alternatîfekê li dijî zimanê zayendperest ê medyaya alîgir jî ava dike û di heman demê de jî bi kar û xebatê xwe pîşeya rojnamegeriyê hîn bêtir pêş dixe û em bêjin wekî teşwîqkirinê jî em dikarin bigirin dest. Loma cudahiya rojnamegeriya jinê ya ji çapemeniya serdest ew e ku mafê jinê diparêze Li dijî zimanê zayendperest parastina jinê dike û ne tenê parastina jinên kurd bi rastî jî parastina hemû jinên cîhanê dike û li dijî li dijî tundiyê li dijî em bêjin binpêkirina destkeftiyên jinan û di heman demê de jî li dijî polîtîkayên dijminatiya jinê wekî alternatîfekê em dikarin pênase bikin. Belê gelek spas. Jinên rojnamevan ên Kurd em dizanin ku ne tenê nûçeyan çêdikin, ew di heman demê de li ciyekî wisa radiwestin ku bîranînan tomar dikin û şahîdiyekê dikin. Tu jî difikirî gelo rojnamegeriya jinan ne maze jî li herêma Kurdan veguheriyeke qadeka tekoşînê ku bîra kolektîf diparêze yan na? Belê ji xwe yek ji armanca em bêjin pêşketina pêşxistina rojnamegeriyê jî ew rihê kolektif e. Yanî ew rihê hevpar her tim ji dîrokê heta niha di nava jinên rojnameger ên Kurd de belav bûye. Ji ber ku em dikarin bêjin yanî bi têkoşîna Gurbetêler söz bi têkoşîna Deniz Firat em bêjin, Nûjiyan Erhan, Disa, Cîhan Bîlgîn, Gulîstan Tara, Hêro Bahatîn yanî bi saya em bêjin têkoşîna kevneşopiya gelê Kurd û li ser mîrateya jinên wekî Gurbetêler söz bi rastî jî jinên Kurd ew bîreke kolektîf ava kirine. Yanî ev ne tenê li derve di heman demê de jî li girtîgehan jî yanî jinên rojnameger dema ku diketin girtîgeha li wir jî digotin em dev ji pênûsa xwe bernadin û li wira mînakek em bêjin wê bîra kolektîf jî ava dikirin û ev bîra kolektîf jî li ser esasê têkoşîna bi salan hatiye jiyîn. Û di heman demê de jî em dikarin bêjin yanî li her aliyên Kurdistanê jinên rojnameger di nava tevdîr û tifaqekê de ye. Têkiliya wan xurt e. Em dikarin bêjin li ser vê esasê têkiliya xurt jî wê bîra kolektîf tê avakirin. Û di heman demê de jî tenê rojnamegeriyê nakin. Di heman demê de jî mafê Em bêjin ragihandina civakî jî diparêzin. Yanî em bêjin mafê ew agahiyên zelal diparêzin. Mafê em bêjin wê çapemeniyeke azad diparêzi. Ji ber ku bi salayê yanî ew hedefgirtinek çapemeniya azad heye di heman demê de jî li dijî wê hedefgirtinê jî Wê bi bîra kolektîf hem ava dikin hem jî dixwazin pêş bixin û dîsa heger ez mînak bidim yanî berî Komeleya Rojnamegerên Jina Mesopotamyayê, Komele Platforma Rojnamegerên Jin a Mesopotamyayê hebû û di di bin şerd û mercên dijwar de hat avakirin Yanî di serdema Ohalê de hat avakirin, jinên rojnameger, jinên kurd li hev kom bûn û li dijî çapemeniya ku em bêjin li dijî civakê tenê mafê xwe diparêze, tenê mafê îktidarê diparêze, li dijî wê çapemeniyê jinan bi avakirina platformekê ew bîra kolektif parastin. Platform nehat fesixkirin. Lê belê piştî platformê Komeleya Rojnamegêrên Jina Mesopotamyayê hat avakirin, dîsa bi hişmendiya jinê û bi bîrek kolektîf ew komela hat avakirin û niha jinên rojnamegêr di bin banê wê de parastina wê bîra kolektîf em dikarin bêjin dikin. Tam te dûr dihişt ez jî derheqê wê de pirsek jî bipirsim, ev di salên dawî de em jî dibînin yanî hevgirtina di navbera rojnamevanên jin de hevgirtinek polîtîk e bi rastî jî lê em vê jî dibînin yanî ev hevgirêdan hêstiyariyek jî derxistiye holê an jî derdixe holê. Bi raya te hevgirtina jinan di qada medyayê de hêzek çawa derdixe holê li hember van em bêjin êrîşên dewletê an jî bi pênasekirina te bi êrîşên medyaya hewz. Bi rastî jî hevgirtina jinên rojnameger gelekî girîng e, bi taybet jî wexta em li girîngî û taybetmendiya pîşeya rojnamegeriyê dinêrin, ev hevgirtin ji ber ku bandorê li qeser qadên din ê jî dikir, loma jî Pîşeya rojnamegeriyê girîng e, rol û mîsyona jinê di vê qadê de gelekî girîng e. Ji ber wî hawî jî hevgirtina jinên rojnameger gelekî girîng e. Wexta ku yanî li Silêmaniyê Gulîstan Tara û Hêra Bahatdîn hat hedefgirtin, dema ku dîsa li Tîşrînê Nazim Daştan û Cîhan Bîlgin hatin hedefkirin, dîsa wexta Li Şengalê Nûjiyan Erhan li Mexmûrê Denîz Firat hat hedefgirtin, bi rastî jî li her aliyên Kurdistanê jinên rojnameger di nava hevgirtinekê de bû. Bi wê hişmendiya jinê û bi wê hişmendiya parastina mafên hemû roj hemû rojnamegerên jin tevgeriyan. Yanî ez karim bêjim yanî wekî Komeleya Rojnamegerên Jin a Mesopotamyayê ji wexta ku Em bêjin Cîhan Bîlgîn, Nazim Daştan, Gulîstan Tara, Hêro Bahadîn hatin qetilkirin. Me li dijî vê yekê dengê xwe bilind kir wekî daxuyanî me da. Her çiqas daxuyaniya me hat astengkirin jî dîsa jî me li ber xwe da. Piştre kesên ku em bêjin li dijî qetilkirina jinên rojnameger derketin li hemberî wan lêpirsîn hat destpêkirin lê belê dîsa jî Jinên Kurd ên rojnameger dev ji wê têkoşîna xwe bernedan, dev ji pênûs û kameraya xwe bernedan, tevî ku hatin darizandin jî bi roj yanî niha ji xwe zaten li gor Rapora Binpêkirina Mafên Jinên Rojnameger a Komeleya Rojnamegerên Jinan Mezopotamyayê yanî ew raporên mehane bi rastî jî hîn jî darizandina gelek jinên rojnameger dewam dikir di heman demê de jî Niha şeş jinên rojnameger di girtîgehan de ne. Yanî ew sansûr di heman demê de jî yanî astengkirina sîteyên roj ajansan ên wekî jin newsê wekî Mezopotamya ajansa Mezopotamyayê dîsa wekî ajansa welat û her wekî din ajansê din ê jî yanî li gor raporê me bi rastî ji ew binpêkirin û êrîş dewam dike lê belê Jinên rojnameger tevî ku tên darizandin, tevî ku ceza li wan tê birîn, tevî ku tên qetilkirin jî lê belê dîsa jî dev ji wê hevgirtina xwe bernadin ji ber ku dizanin ku pîşeya rojnamegeriyê girîng e û bi rastî jî hemû îktidarên ku Em bêjin hatine ewil çapemenî azad girtine kirine hedefa xwe, ji ber ku dixwazin bi medyaya xwe manîpülasyonek mezin çêkê, tenê îdeolojiya xwe di nava civakê di belav ke û tenê bixwazi berjewendiyê xwe yanî dixwazin civakek ke ku li gor berjewendiyê wan hereket bike, civakek ku ha dixwazin loma jî ji ser çapemeniyê manîpülasyonek pir mezin tê kirin, em dikarin bêjin Jinên Kurd li dijî wê manîpulasyonê jî her tim li ber xwe dane û her tim di nava hevgirtinekê de ye û di nava piştevaniyekê de ye û rihê piştevaniyê jî her tim tê xurtkirin. Belê. Ez niha jî dixwazim em biçek derheqê medyaya dîjîtal de biaxivin. Her çiqas medyaya dîjîtal rê nû yên îfadekirinê ji bo rojnamevanên jin vedike jî, ew dikare bibe zemînek ji bo gotinên nefretê û êrîşên zayendîperest û gele cara di medyaya dîjîtal de ev êrîş hêsantir dibin. Em dibînin rû bi rû belkî pir zehmet be tu vê êrîşê bikî ama dema dibe medyaya dîjîtal ev êrîş jî hêsan dibe. Di serdema dîjîtal de tu çi wekî derfeta herî mezin û herî lawaziya ji bo rojnamegariyê jinan dibînî. Ez dixwazim berê bale bikişim ser aliyê wê yê erênî yanî bi rastî jî medyaya dîjîtal îro di warê em bêjin ragihandina rastiyê de di warê bihîstina dengê jinan û civakê de li cihekî girîng disekine yanî em dikarin bêjin bi rêya medyaya dîjîtal gelek karê mirovan hêsantir bûye. Em bêjin em gelek nûçeyan dema ku çê dikin em bi rêya medyayê dîjîtal wan nûçeyên xwe belav dikin. Wê tundiya ku li hemberî jinê tê kirin em bi rêya medyaya dîjîtal teşhîr dikin. Wê neheqiya ku li gelê Kurd tê kirin em bi rêya medyaya dîjîtal em teşhîr dikin. Ez dikarim ji bo vêya du mînakên girîng bidim. Yek jî wexta hilbijartinan tedî wê demê îktidara akp leşker daanîn Şirnaxê ji bo ku yanî wê qedera hilbijartinê biguhere lê wê demê yanî nûçegihana jin Nusêdîlan Babat derket û Dîmenek kişandi, tedî ew welatiyek derket û got tu sen nerelîsin. Konuş sen nerelîsin. Tu ji ku derê yê? Piştî wê wî dîmenî ew dîmena li ser medyaya dîjîtal hat belavkirin şûnde li wir ez dikarim bêjim wê herikbariya hilbijartinê guhert û ji bo wê dîmenî Dîlan Babat xelat jî girtibû. Ez bawer im di xelatên yê rojnamegerê ya Mûsa Anter di heman demê de jî yek ji mijareke din ê. Demekê li Wanê du welatî ji helîkopterê hatibûn avêtin û dîsa ê ku ev rastî derxist holê çapemenî azad bû û bi rêya medyaya dîjîtal ew rastî hat ragihandin. Her çiqas jî em bêjin nûçegihan, rojnamegerên ew

Yanî jinê hedef digire. Meselan bêjin îro tu wekî jinekê wexta ku parvekirinekê dike li wir te dikin hedef. Yan jî em bêjin bi taybet hinek mijarên polîtîk bi wexta ku tu wan yanî wekî jinekê wan mijarana dîni rojevê tu lê dinêri gelek hesabên fek hene. Bi rêya medyaya dîjîtal em bêjin dixwazin operasyoneke algiyê bi rêve bive û dixwaze yanî gel li gor em bêjin berjewendiyên îktîdarê tevbigere. Yanî bi rastî jî ew tundiya dîjîtal jî gelekî zêde ye. Ji aliyekî jî tedî me behsa zimanê medyaya alîgir kiri. Bi zimanê xwe jinê dike hedef wekî mînak yan wexta jinek tê qetilkirin dibêji erê mêrê ku ew qetil kir pir jê hez dikir yan jî çawa dibêji dibêji di wê wê saetê de çi karê wê jinê li derve hebû yanî bi zimanekî wiha bi kar tîni ku pê tundiya li ser jinê rewa nîşan didin. Ya ji em bêjin mafekî jinê heye, mafê nafaqayê. Medyaya dîjîtal yanî em bêjin alîgirê yanî ew medyaya alîgir çawa dike ji bo ku rewa nîşan bide? Bi zimanekî wiha rave dikin ku civak divê qey erê ev ne mafekî rewa ye. Yanî gelek mînakên bi vî rengî hene. Yanî hem aliyên medyaya dîjîtal ên erênî heye hem jî aliyên medyaya dîjîtal ên neyînî heye. Lê belê ji bo ku ew aliyên neyînî ji holê rabe jî dîsa jî peywireke mezin dikeve ser milê em bêjin îktidarê bi xwe. Yanî mesela gelek kesên ku dibi tundî sedema tundî û sedema alozîya civakî tu lê dinêrin ser medyayê dîjîtal yanî ji aliyê dewletê ve nayê cezakirin. Lê belê kesek îro rabe dewletê rexne bike tê cezakirin yanî ya ji rayedarekî dewletê rexne bike tê cezakirin. Ji ber wî hawî jî em dikarin hem Aliyên erênî hem jî aliyên neyînî yên medyaya dîjîtal jî bi vî rengî bînin ziman. Belê gelek spas. Di dawiyê de ti xwedî tecrûbeyekî di vê qadê de tu dixwazî îro ji rojnamevanên jin ên ciwan re çi bibêjî yanî ne tenê ji hêla pîşeyî ve di heman demê de ji hêla rewşenbîrî û hestiyarî ve jî. Bi rastî jî qada rojnamegeriyê qadeke gelekî girîng e, qadeke em bêjin bandorê li ser hestên civakî jî dike û di heman demê de jî dibi sedem yanî ew heqîqet derkeve holê. Yanî ji bo parastina Derxistina holê ya heqîqetê û ji bo em bêjin bi rêya rojnamegeriyê parastina mafên jinan û civakê, li gor min jinên ciwan divê ji bo qada rojnamegeriyê yanî ji bo teşwîqkirina qada rojnamegeriyê xwe berpirs bibînin. Yanî ev qad di heman demê de jî em dikarin bêjin wê. herikbarî û qedira civakê jî dikare biguherîn. Tedî Bîskaberê me ji xwe mînakek da. Yanî qada rojnamegeriyê bi rastî jî ji bo pêşketinê jî qadeke girîng e. Yanî ez em bêjin ev yanî deh sal e ez di qada rojnamegeriyê de dixebitim. Em bêjin panzdeh sal e jî ez televîzyonê de wekî pêşkeşvan dixebitim. Ez dikarim bêjim bi rastî jî Qada rojnamegeriyê gelek tişt li jiyana min zêde kir. Yanî haya te ji rojevê heye, tu her tim dixwîne. Ji ber ku haya te ji rojevê heye tu dikare em bêjin analîzeke xurt jî bike derbarê pêşketina Em bêjin pêvajoyekê de bi, der barê bûyereke civakî de bi. Di heman demê de jî Uxtad Tûl qada rojnamegeriyê de bi ew hişmendiya parastina mafê jinê û civakê bêtir bi te re pêş dikeve. Yanî ji ber ku em bêjin aliyê mî nivîskariyê jî heye ez dikarim bêjim bi rastî jî qada rojnamegeriyê ew qada nivîskariyê jî xurt kir. Yanî hevdi xurt dikin. Te te di qada lêkolînê de pêş dixe, bi rastî jî lêkolîn gelek cara bandorê li ser pêşketina me re jî dike. Ji ber wî ha wî jî ez dikarim bêjim di warê lêkolînê jî me re pêş dikeve û di warê em bêjin Empatiyê jî yanî kesên rojnameger bi rastî jî ew aliyên wan yê empatiyê jî hîn bêtir pêş dikeve. Ji ber wî hawî yanî heger jinên ciwan bixwazin xwe pêş bixin, bixwazin em bêjin bivin dengê civakê, dengê jinên em bêjin tên qetilkirin û di heman debê de jî em dikarin qada rojnamegeriyê wekî qada parastina nasnameya xwe jî bivêne. Îro em bêjin wekî. Jinên Kurd wekî civaka Kurd bi salayê yanî ew nasnameya me tê înkarkirin yanî ew polîtîkayên înkar û îmhayê li ser gelê Kurd tê meşandin. Li dijî vê van polîtîkayên înkar û îmhayê jî yanî xebata di qada rojnamegeriyê de bi taybet qada çapemeniya azad de bi rastî jî weke peywireke civakî jî em dikarin pênase bikin. Yanî Îro em bêjin medyê îktidarê çima sedî hema bêjin nod û neh çapemenî kirîbinê kontrola xwe çunkî dizani ku hêza çapemenî pir zêde ye. Ey yanî vê çapemenîyê jî kî bi hêz dike? Yanî em bêjin jinên ciwan yanî em bêjin ciwan ewê bi hêz bike çunkî ciwan bi rastî jî dînamîzmek e. Li ciyekî ku Ciwan lê hebe ew der ew ê şên bibe, ji bo siberojê jî ew ê hîn baştir bibe. Ji ber wî hawî yanî ji bo pêşketinê, ji bo em bêjin hişmendiyekê, ji bo parastina mafê xwe û ji bo em bêjin têkoşîna li hemberî zîhniyeta yekpere, ji bo têkoşîna li dijî îktidara ku bi sala ye Kurda diaciqîne, jinê diaciqîne. Li hemberî em bêjin wan polîtîkayên dijminatiyê li gor min qada çepemeniyê qadeke girîng e û divê em hem ê derdora xwe teşwîq bike hem jî em tevlî bibe da ku ew tecrube Em bibin xwe di wê tecrûbeyê û em bikarin min wê tecrûbeyê li her derê belav bike. Îro bifikirin yanî em bêjin rojnamegerên yanî wekî Mûsan Ter, wekî Gurbetêli Ersûz wan îro mîrateyeke mezin di qada rojnamegeriyê de ji me re hişti. Em jî îro wekî jinên ciwan dema ku di vê qadê de bikaribin mîrateyekê ji nifşên li dû xwe bihêlin, Bi rastî jî ev cihê şanaziyê ye. Loma jî ez bang li jinên ciwan dikim, li hemû ciwanan dikim ku tevlî qada çapemeniyê bibe û li wê qadê bikaribe bi awayekî azad xwe bi rê ve bibin û bandoreke erênî li ser civakê bikin. Belê. Em gelek spas dikin ji bo tevlîbûna te, ji bo hatina te û em hatin dawiya bernameya xwe. Spas xweş. Guhdarên hêja heya beşeka nû bimînin di xweşiyê de. Thank you.